A ni tooi pii di puuni zaɣ yinga di ti sala n-zaŋ puhi nohi maa zaa n-di. A ni tooi tooli biɛla biɛla n-laɣim taba n-zaŋ puhi n-di. Tɔ amaa daliri shɛli din tahili ka di tooi laɣim laɣim taba maa ka ti lee bi kpaŋsi li. Ti shɛŋa beni, a ni yi bi tiɣi nira, a bi chɛ ka o diri li. Ti shɛŋa beni, a ni yi bi tiɣi nira, a bi chɛ ka o diri li. Dinzuɣu a ni tooi puhi li ti naai ka so kana ka ʒi so gba zaa pahi na. Yi ku tooi diri ka yi niŋ o ʒiya. Dinzuɣu a yɛn yihila lala nuu maa. Diriɣi ti shɛŋa beni, hal ninkura yɛli ti ti paai luɣ shɛŋa. Ti shɛŋa beni, ka di tia maa maŋmaŋ jɛnna nuu maa, hal a yi kulimi ti so, ka di pala a tiriba tia maa zaazaa mɔɣu ka a yɛn to lala nuu maa, a bi zaŋdi o tiri o. A yihila lala nuu maa ŋuna, ka o ni tooi nyɛ no sabinli bee ka o nyɛ no ʒee, o ni tooi nyɛ no kam. Tia maa jɛnna nuu m-bɔŋɔ. Dinzuɣu no kam zaa ha ŋun be o ni, di malila daliri din chɛɣila a nuu maa beni. Dinzuɣu hal a ti yɛn mali li ka boli a nuu a pahi, di dii ka yɛlimuɣisirili. Amaa di jɛnna nuu maa ŋun simsi ni o beni. Ŋun jɛndi nuu, a di siɣisimi o beni. A ni tooi ka tim beni ka di jɛndi ni o nyɛ no sabinli, ka no ʒee beni. Di yi ti niŋ ka di nyɛla so n-zaŋ yɛtɔɣ shɛli paɣi ka di nyɛ nimmɔhi, ka a bɔri ni a niŋ wula, ni a difɛndi a maŋa, kaman ni a gu a maŋa, a ni tooi kum no ʒii maa. No yoli n-tooi beni, ka di nyɛla di yi ti niŋ ka di nyɛla bɛ bɔri ni so bahi yoli ka o zo na ti kpe a, a ni tooi zaŋ no yoli maa n-ku bukaata. Dindina niŋ ka a vihi ka di gbaai no yoli maa. No tili ni tooi beni, di zaa malila dalili din chaɣi bɛ beni. Amaa jɛnli nuu maa nyɛla no sabinli, di zuɣu a yɛn mali di kpali talahi ni no sabinli maa beni. Di zuɣu kaviya nyɛla nyɛli ni a tooi zooi ka a niŋli tiri niriba ka zaŋ no sabinli maa kuri tiri niriba. M ba piri a baŋa ti ma a nimo daa kuli gbaai o lahi bala. A ta tom ma, a ni ti kom boli nawa ka bi lan tuui bia a tim bihi maa zaa. Tɔ di zuɣu a ni tooi mali tim buɣim chuɣu dali ka laɣim nohi maa zaa luɣ yiŋga m-puɣi ba. A lan tooi ŋmati ni o ti tim ka bi niŋ tim puɣi o ka ku duɣi o ŋu bee ka shi o ŋu. Laa tima beni, to shɛli mi beni, a ni ni tiri shɛli maa, a ni tooi laɣim bɔri bini bɔra zaa na. Dindali maa ka a yihi di nuhi, di nuhi ayi, di ko n-ko, m-mali di ko, ka labi po mɔɣu maa n-su li ti kpa daba apɔin, a lan kpaŋsi o m-maa yaha. Dinzuɣu a yi mali tima pam, ka di diri nɔshɛhi pam, a ni tooi dari nɔshɛhi maa kaman bibaayi laasabu. A ni tooi dandi shɛŋa kamani baayi laasabu, a ni tooi dandi sala kamani baayi laasabu. Shɛli ni tooi diri bua, a ni tooi da bu yino. Di mi shɛli ni ŋɔ ni diri bua, o malila kali sabinli ka di diri bua, ka o mali gbani gba sabinli ka di diri bua, ka o mali kubiya ka di diri bua, ka o mali tani sabinli ka di diri bua. A bɛn dari zaa buu buu hal ti kpa, a yɛn dala bu yino. n zaŋ laɣim di zaa. A mi ni daŋ ŋɔ ni bua ŋɔ gua bua ŋɔ gua bua, a yɛn dala bu gaŋa, to lala yɛtɔɣa ka n yɛra maa, n zaŋ mali di zaa. Bua ŋun ʒim zooya, amaa noo ŋun ʒim bi zooi. Di zuɣu a ni tooi yɛn zaŋ no yino niŋ ka ʒim maa ti bi paai shɛŋa. To di zuɣu a ni tooi da no shɛhi maa bibaayi, ka da no soli bibaayi, ka da no yoya bibaayi, n laɣim tim maa zaa, n laɣim mali li. Bɛ zaa di pun nyɛla mabiligu, ka kana ni bɛ ti sɔŋ a zaŋ chaŋ a biɛri suŋ polo. Di zuɣu a laɣimdila bɛ zaasa. Ɛhɛɛn, tɔri zuɣu m-ba pirinima, di ni nyɛ shɛm bala maa. Di zuɣu a yi laɣim ba li, a ni tooi laɣim duɣi bɛ zaasa. A yi baŋ ni a ku tooi ŋub nuu anahi, a ni tooi yihi bɛ zuɣuri, bɛ kpiŋkpama, bɛ biɛhi n-zaŋ pahi no yino zuɣu m-puhi a tim di. Nimdi maa, a ni tooi zaŋ ti a yɛdanima, bɛ gba zaa ni tooi duɣi di. Bee bɛ yɛn chimmi ka bɛ yɛn shɛm din bela bɛ sani. Amaa zuɣu ni biɛhi ni kpiŋkpama ŋɔ maa, di sibisibi ni di pahi nyin tim maa puuni. Nyu ŋun su li maa, ka a di li. Di zuɣu din nyɛ shɛm m-bala maa. Di zuɣu di binshee ni a yi ku mali ti ŋɔ, di gba duɣiya m-be di ku, ka ŋɔ duɣi be di ku, ka ŋɔ duɣi be di ku. Di malila ti shɛŋa din chani di kɔŋku, ka amaa ti yi kul chana, m pa shili ti ni chaŋ paali bia fo buɣi n-chuɣi dali maa. N yɛra saha shɛlikam, man wula mila o ni gari maa, ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.